السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے سڑے یار دوست اب آپ سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن ماشاء اللہ اللہ پاک دیا نعمتوں دے نال نال خوبصورت جی ریڈی شیڈی ہو کے برا تہاڈا تیار وی آئی پی ماشاء اللہ پیارا جی کمنٹ کرنے اور ماشاء اللہ پڑھنی ہے خوبصورت جی ریڈی شیڈی ہوگی تے برا تھوڑا لش پش کر کے تے ماشاء اللہ اگے شلوار پاتی ویندی ہے اندرو بریس تے لوہے دے لیکن ہن شلوار پاتی ویندی ہے اتو اتو پا کے چل دے پیا خوبصورت جی جگہ دے خوبصورت جی جگہ دے انوائٹڈ ہے تھوڑا برا اتھا چل کے تانوں دکھے سو ماحول تے خوبصورت جی پیارے پیارے نظارے اور خوبصورت جی کھانے تے خوبصورت جی محفلاں ٹھیک ہے تے باقی سنگت ساتھ جتنی وی ساڈا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف سرائیکی آواز سلیم کھوکھے آلا سپیشل پرسن بھرا دے طرف آئی ہے تے انہاں دے کول ریکویسٹ ہے ساڈی جلد جلد امریسو سسکرائب خوبصورت جیاں اور بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کریسو کیونکہ ہر آون آلا نوٹیفیکیشن تہاکوں ملسی رہندا فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے سلیم کھوکھے آلے تے تہاکوں فالو کرنے محبتاں کرنیاں کیونکہ اج دی ویڈیو بڑی لیول دار تھیون آلی ہے وی آئی پی انٹرسٹنگ اور لیول دار جے کو آدن سنگت ٹھیک ہے باقی تساں ویڈیو سکیپ کیا نہیں کھڑی گھر کھڑے سے تے ریڈی چیڈی ہو گئی تے لش پش کر کے چٹا سوٹ بوٹ سوٹ بوٹ پا کے سونا بھرا تھوڑا لگدا پے نا لگدا پے آمین انشاءاللہ پڑھنی ہے ماشاءاللہ پڑھنی ہے تے چل کے تانوں ہن اساں وزٹ کروے سو پیارا جے باہر دے ویلیج لائف دے پیارے جے نظارے خوبصورت جے سریکی دے تے باقی تانوں ہور بھی پیاریاں پیاریاں چیزاں دکھے سو ضرور انشاءاللہ کیونکہ آج ساڑا سارا ولاگ ہو سی بھی خوبصورت جے ماشاءاللہ اور لیول دا ٹھیک ہے تے تساں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسے تو ول تانوں سمجھ نہیں لگنی کہ تہاڈے بھرا نے تانوں کیا دکھایا تے کیا نہیں دکھایا ٹھیک ہے سنگا ساتھ گھریلو گھرو کھڑے ہیں گھرو ماشاءاللہ کولو کر گئے دے ولاگ سٹارٹ ہیں چل کے تانوں انجوائے کروے سو باہر پیارے پیارے خوبصورت جے کپڑے دے وی آئی پی لوکیشن دے وی آئی پی ماحول تے پیارے پیارے نظاریاں دے نال نال ساتھ ساڈے نال راسی ٹھیک ہے چلو چلدے ہیں باہر چل کے تانوں وزٹ کرویسو اج دا خوبصورت جے انوائٹڈ دعوت ہے اگر تساں آپ سمجھدار ہی ہے تے باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ساڑے نال ویلکم بیک سنگات بھرا تہاڈا ماشاءاللہ باہر آ گئے اپنے کیبن تے روزی روٹی دے اتھا پہنچے سے دے سامنے آئے ہیں تے بابے ہوری اپنی فصلاں پانی لئی بیٹھے اپنے پیارے پیارے کیارے کو بھری بیٹھے پانی دے نال نال سرکاری پانڑی تے سرکاری ماحول تے وی آئی پی پروٹوکول دے نال بیٹھن تے دھپ دے وچ تے ماشاء اللہ گڈ نیوز اے ہے خوبصورت جیہا ویو اے تے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم اے تے بڑا پیارا ہی سکون بھرا تے آپاں پہنچے اپنے کیبن تے روزی روٹی کرینے تھوڑا دیر حالی ساڈا جتھے ونجنڑ آلا ساں اتھے تھوڑی دیر اے تھوڑا اسٹے کریسوں روزی روٹی کریسوں ولا ایکوں کریسوں کلوز تے ول چلسوں آپاں اپنے جتھے وی ماحول اے ساڈا پیارا جیہا۔ تے باقی سنگت ساتھ جتنی وی ہے ساڑے نال نال راون آلی ساڑے خوبصورت جے ولاگ کوں پسند کرن آلی ساڑے گاؤں دی لاری آئی ہوئی ہے جیں جیں ملتان ونجنڑے اوکوں اساں ملتان وی ٹرانسفر کر سکدے سے تے باقی سامنڑے نظارے اپنڑے اوویں پیارے پیارے خوبصورت جیہاں بہار ہن تے خوبصورت جے ویو ہے تے پیارا جیہاں کلچر ہے بادلاں دا بسیرا حالی فی الحال کتھائیں گیا نہیں تے اللہ پاک بہتریاں کرے سی لائے سی تنگیاں تے انشاءاللہ تعالی مولا دے کرم دے صدقے تو سارا ساڑے نال

اچھا ویور ماشاء اللہ اساں پہنچتے آیا سے ولیمے تے لیکن اساں آپ چپ کر کے بیٹھے آسے سن دے دنیا داری دی اور دنیا دے پیارے پیارے دستور ڈیدے پیا سے سارے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ہونیاں سارے سرائیکی کلچر دے جو وی کلچر ہونن تانوں اساں اج اوہ ڈکھیندے پئے اپنے ولاگ دے اندر ماشاء اللہ اتھاں گن سامنے بھائی ہوری بیٹھن نیندرا آلے نیندرا لکھدے پئن تے نیندرا آلے دے نال نال ہی دولہ بھائی گزر کے اسٹیج در ویندا پئے تے اسٹیج در جیویں پہنچ گیا دولہ بھائی سامنے اوہ دور دراز تک اسٹیج دے گئے ڈرون آلے باقی سب سنگت ساتھ وسیبی جتنا وی کلچر ساڑا ہے سرائیکی کلچر دے عوام جتنی وی سنگت ساتھ دعوت ولیمے دے کارڈ تے انوائٹڈ ہن سب آون آلے ہن اور کچھ لوگ آئے وی بیٹھے ہن تے جیڑھے جیڑھے بئے بئے آندے پئے ہن انہاں دا استقبال وی تھیندا پئے تے انہاں دی انتظار وی تھیندی پئی ہے تے باقی تہاڈا بھرا شہزاد وی نال ہے تے بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے آلا وی نال ہے اوندے یار دوست احباب سب سنگت ساتھ نال ہن تے بھٹی صاحب وی ساڈے نال نال ولیمے تے ہن تے اساں ماشاءاللہ انہاں نو وی ولاگ اچ ایڈ کر گھیدے تے ماشاءاللہ خوبصورت جئی صلات تے نال پیاریاں پیاریاں چیزاں آونیاں شروع ہو گئین اساں اپنے ولاگ دے نال نال ایں کنٹینو کریسوں رہندے ولاگ جو وی لنگر پانی دا تقسیم ہوسی جو وی کھادا پیتا دا انتظام ہوسی تانوں ڈکھیسوں اساں اپنے پیارے جئے ولیمے دے اور خوبصورت جئے ولاگ دے اندر انہاں نے ماشاءاللہ بڑا خرچہ کیتا ہوئے بڑا پروٹوکول کیتا ہوئے اللہ پاک انہاں دے برکت پاوے کھانے دے اندر خوبصورت جئے نظام بنایا گئے اور خوبصورت جی ٹینٹ ولیمہ ہے خوبصورت جی پیارے پیارے رنگ برنگی سلاد بھی آ گئی ہے سلاد تے نال نال خوبصورت جی رائتا بھی نال ہے کیونکہ یہ چیزاں کھانے دے وچ موجود ہونی ہیں کھانا نال کھاندے رہنے تے برا توڑا دسو کیسا لگدا پہ ماشاء اللہ پیارا لگدا پہ نا شہزاد بھائی نے تے میں اساں دو میں وائٹ سوٹ پا کے گیا سے دعوت ولیمے دے تے باقی اساں کھانا پینا کھاندے پہ کھانا پینا کھاندے پہ تے آؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تے میں تے میرا چاچو اجاز کاسو کلے کلے تے باقی سب عوام لگی ہوئی ہے ولیمے تے ولیمے تے کھانا شانا فل وی آئی پی ہے ماشاء اللہ پروٹوکول ہے بوتل ہے ڈرنک خوبصورت جی بوتل ہے تے نال اچھا ہی قورمہ آئی تے میں آدھا کیا بات ہے مزہ ہی آ گیا تے باقی اللہ پاک انہاں دے کھانے برکت پاوے برا تھوڑا کیسا لگدا پے پہلا جے کمنٹ کر کے ڈسائے خوبصورت لگدے پے کہ نہیں لگدے پے خوبصورت ہی لگدے پے ہیں بوتل ونڈی دی پے بوتل سب عوام رل مل کے پیندی پی بوتلاں وی آن تے کھانا وی آئی پی خوبصورت جی آئے کجھ عوام کھا کے ویندی پئی اے تے کجھ عوام کھاندی بیٹھی اے۔ ڈرون بھائی ڈرون آلا ویڈیو بنڑیندا پے تے او ماشاء اللہ پیارے پیارے شاٹ ڈیندا پے پیارا پیارا ماحول ڈکھیندا پے کافی ساری عوام کھا کے چلی گئی تے کافی ساری عوام کھاندی پئی اے تے حالی وی یعنی کہ عوام باہر کھڑی ہوئی اے دوبارہ ٹیبل لگسن اسٹیج ماشاء اللہ بڑا پیارا بنڑا ہویا اے اور خوبصورت دے نال نال ہی ایویں ہی تہاڈا بھرا ہی ماشاء اللہ خوبصورت بنڑاوندے اج دے ولاگ دے اندر۔

اے آلا مارکا ویور ولیمہ کھا کے ویندا پے تے بھرا تہاڈا ماشاءاللہ کھوکھے تے پہنچا ہے اللہ پاروں خیر آ تاں گئے سے ولیمہ کھا کے رج کے وی آئی پی خوبصورت جے ویو تے خوبصورت جے نظاریاں دے نال نال تے باقی ہن زندگی بخیر میں تے ولاگ دے تھے اینڈ کروں لیکن میں آتا فی الحال راواں ڈینے ہیں۔ کیونکہ راون ڈیسو تھوڑے ویڈیو ہور اگاں لے ویسو تساں سپورٹ کریسو واچ ٹائم پورا کریسو ولیمے دا سارا ارینجمنٹ تانوں دکھایا پیارا جہاں خوبصورت جہاں تانوں مزہ بھی آیا ہوسی اور تانوں چس بھی آئی ہوسی کھانے ہیں پیارے پیارے اللہ دے حکم نال بزرگ ہو رہے بھی ساڑھے نال ولیمے تھے ہیں تے اللہ پارو خیر خیر خرید پہنچے ہیں واپسی اپنی روزی دے تے باقی عوام آہستہ آہستہ آندی پئی اے ولیمہ کھا کے او دور دراز تک گئے اسے ولیمے تے اعلی دے حکم نال تے کوئی غلطی کوتاہی تھائی ہوسی تاں دلوں معذرت کریسوں راندے خوبصورت جے ولاگ نال بزرگو کوئی گالھ ہے تاں سنواؤ سانوں۔ اپݨے دل اچ کوئی ایہو جئیں ہووے تاں آپاں سنوا ݙیواں۔ ماشاءاللہ تے ساݙے ویوراں کوں ساݙا چینل سبسکرائب کیتا کرو ساݙا چینل سبسکرائب کیتا کرو ہاں جی آکھو تاں ذرا۔